Хәзер би хәрефен өйрәнәбез. Өстән аска. Һәм бу ноктадан менә унга таба. Һәм юмрыйны ясап бетерәбез. Башта менә бу сурәтне кабатлыйбыз. Өстән аска бу мөһим. Һәм менә бу юмрый форманы уң таба, уң якка башлап бетерәбез. Менә бу бу юнәлешләр бик мөһим. Хәзер кабатлап карыйбыз. Уак урында. Менә балагыз да менә шулайрак, шулайрак язып китәчәк. Менә булайрак. Менә монда Менә монда бала язган. Ди хәрефләре көне. Мин аңарга менә моны. Менә моны. Алар бөтенесе дә начар түгел. Менә болары әйбәтрәк. Менә миңа охшаган хәрефләрне мин сиңа балакаем астан э, Күрсәтеп чыгам, язып чыгам, ничектсең. Әйтәм, айттым. Менә бу хәрефләр арасында охшаганларын нашар сүз әйтмичә, критика сүз әйтмичә балага сызып күрсәтәбез. Охшаганнарын. Бала аңлаячак. Димәк, менә охшаган хәрефләр кебек язсам, әйбәт булачак. Шулай иттереп, Талашмыйча, ыгызгышмы, ыгызка, ыгызга ясамыйча, бала белән ки, э, тынычлап дәрес хәзерләп була. Һәм менә шушы як, э, психологик яктан тизләтә дә инде менә тизрәк өйрәтә, өйрәнергә ярдәм итә. Си хәрефе. Монда инде йомрый форманы китерәбез. Уң яктан сулга таба башлыйбыз. Уң яктан сулга таба. Һәм карыйбыз. Менә монда, монда нокталар тисен. Менә тиеп чыкты. Баштан юнәлешне юнәлеше дөрес булсын. Аннары нокталарны тиеп чыгарга тиеш. контроль нокталар дибез инде былай булмасын өчен менә былай булмасын өчен ул аны ясаса да без аңа игътибар итмибез бөтенләй комментарий бирмибез бер сүз дә әйтмибез тик араларында бер икесе әйбәт булып чыга икән өчесе дүртесеме күпме әйбәт булып чыга икән шуларның асларына сызып кына чыгабыз ул бит былай да күренә безгә генә түгел бала да күреп торган менә беренче уровень беренче кат юнәлеше дөрес булсын икенче кат нокталар да тиелсен ул нокталар ясалмаган алар күренми тик без алар турында уйлап кына торабыз так менә шулайрак инде хәзер ди хәрефе башта беренче кат юнәлеше дөрес булсын астан өстен так өстен аска Аннары уң яктан сулга таба. Аларны әйтеп җибәрәм, чөнки менә күп бала гына болай иттереп ясарга тырыша. Алар аларга алай җиңелрәк була. Һәм өйрәнгән вакытта алар шулай булып калалар да, аннары 10 ел буе мәктәптә шулай иттереп язалар. Ә тиз язганда ул уңайлы булмый. Әкрен язырга туры килә. Хәзер Бу сурәтне кабатлыйбыз. Юнәлешләрне кабатлыйбыз. Так, беренче, беренче кат юнәлешен тикшерәбез. Дөрес булды, сызырга да була. Хәзер катлаулырак икенче кат кушабыз. Юнәлеш плюс контроль нокталар дип әйтик. Менә бу урыннары тиелеп торсын. Без нокталарны уйлап кына торабыз. Әйе, менә бу хәрефләр миңа ошады. Мин аларны сиңа балам асларына сызып җибәрәм. Әзрәк якка наклоны да булырга мөмкин. Но аны бит мәктәптә бик каты ачуланмыйлар. Аларын да сызып куйсагыз була. Минем өчен менә мөһим була юнәлеш, кабатлап әйтәм, һәм нокталарны кию. Чөнки менә моны э, күнекмәсә бала менә бу мәсәлән таякны озын итергә. Ул аны әкренләп менә былай иттереп бетерәчәк. Башта былай итә, башта былай итә. Ул ах, әй хәрефенә әйләнергә мөмкин. Шуның өчен аны өйрәтергә кирәк шушы контроль нокталарга да. Булды. И хәрефе. И хәрефе киләчәк видеода инде алла бирсә.